Nyadi maya pekit belagu nya tadi naka pengaga ati lebuh nya maya aku nya tadi dipilih ra masuk final. Masuk final wah mayuh amat berat amat laban nya ba pupu bansa deh. Oh
be belaban enggau lagu cina belaban enggau lagu melayu maya nya sekali aku dipilih ulih masuk nama nya ulih masuk final. Huh, mayak tu aku. Enda nyangka kaban aku kaban aku Cina. kaban aku Cina nya tang iya pandai jaku Iban. Cikgu Liu. Iya jeraka kaban aku nya. jeraka. Sigi baka kami dua kadang ujung minggu, ujung minggu kami dua tetarik mansai meh kami dua. Oh rindu gila penga pengawa nya nah. Ui enda lama iya tu enda sigi baka pegio keti iban cikgu Liu tu tau ngajar masa manggang agi ngajar dia nya ngendi ninga meda tu taba layan cikgu Liu. Tau deh nya tadi sekali kami dua aku da tu deh meh aku nyu nyu rimpang bukai ka meda manzai. Hah ka pegang aku. Dia bisi meda nyur nyin ke ngagai aku. Bisi. Ah, nama ne? Dek lemu. Nyur tu tumbuh. Nadai orang nanam ke? Oh, pia. Nah. Nama deh? Nya meh, nadai orang empu. Aram tuan niki nyur ku anak aku. Nya ke ba tisi ai nya. Ah, tebing ai. Ah, udah talu par nya neh. Neh, nadai salah ngati nadai orang empu. Ngena motosikal kami dua, ngena sikal tu nya Suzuki meh nya ngaku orang nya tadi.

Orang ti ngansak aku ngasu enggau pekit belagu nya tadi pulai jerita nya kaban aku liu nya. Chak chak. Mayuh kisah jenaka. Mayuh kisah jenaka.
Pengawa pengawa belagu bisi kisah kami jenaka pengawa belagu tu tadi ah. Maya kami tu ba matap maya nya. Maya ba matap. Aku meda ke sida iya aku tu ka mai nyadi penyanyi aku nulis bala jerita nya tadi ah. Bah kati deh aku.

Buka baju, buka tanchut simpan dalam plastik ngena spender aja. Ensuruk parit ka nya.
Parit matap nya. Ah, parit matap nya. Parit matap, matap tu nya. Tu ke ba MPS bakam nya. Ah, bakam nyin. Em, nganti ke tiap kali kemansa nya ke sigi lelaki meda parit ngebiak. Endor kami ensuruk nya suba. Bah. Tak stuck pun kami. Tak ngerayak. Terjun enggau rubber nya. Ngena cawat aja. Ngena cawat aja. Tajut baju simpan dalam plastik. Maka senadu nya meh ku deh. Okay, amat. Lepas enda deh? Ulih lepas kami.
Ngena ngena jalai parit. Pansa kami. Ka meh nyedia. Pulai nengah nya baru.
Pulai nengah nya baru amat tuyuh ko deh. Akai. Nama anak eh parit. Akai maya nya pekit belagu ba pub. Oh. Bukai bisi pekit belagu ba kap sampai dia to. Nadai. Ba lagu ba pub tu deh. Okey. Keti ke pekit mujur tu ba? Ah pekit belagu uh, belagu nya mujur aku masuk final. Tang maya final nya tadi. Ah betul-betul maya maya nya cuti. Jadi maya cuti aku tu tadi. Aku tu uh, kerja ke Brunei. Kereja kuli ke berundai kereja ngaga semen. Dia nemu nama ke buah kereja sekuli laban aku tiap kali aku ke pasar aku pegi ngagai kedai VCD, enda kedai VCD kedai muzik endur aku lepa. Pegi kedai VCD pegi kedai eh VCD kedai keset meh nya. Aku lagu orang putih aku beli lagu cina aku beli lagu melayu nya sebutlah. Lagu sida kumpulan beyond. Nya mayuh lagu Orang Putih nya lagu Orang Putih mayuh temu aku enda sigi mina ne aja tadi. Ngenang ke nya tadi tiap kali kedai muzik aku enda sigi meda keyboard tau ngena mah. Meda rega. Nyo kati kali nyu meri award meda. Nyadi pikir ku tadi manah aku tu tadi ke berumai bekuli kerja kuli kerja ku semin masak masak ah tekong au kin mah aku gaji dua puluh tiga ringgit ah sebulan lebih aku kerja di Brunei. Udah ooh tubuh maya nya berat aku empat puluh lima kilogram aja. Ti pikir empat puluh lima kilogram kurus aku git nya kan. Good uh, uh, nama nya uh, semin nya lima puluh kilogram ya. Ah, ya lima puluh kilo. Maya nya begulai ngau sida bangla. Uh, cukup jai orang nya ngau begulai. Endai orang nya.
Nya tarik maya ke reringat enda enda termasuk ke jaku tak bijak engku ke nya. Ngering ke diri. Tebuh empat puluh lima kilogram, semin lima puluh kilogram tak bijak engku nya. Matai ke pengering nadai nya kering deh. Kena enda mah nya mantu ke peda ati ngagai sida bengela nya. Ok amat kenangan ku deh. Orang nya tadi uhh ngena nya chukup duit. Huh bisi duit atuk aku seribu lebih meh nya.

Keyboard rega nya
dua ribu setengah seduai keyboard Roland meh nya amat chukup gila ke pengawa belagu.
Chukup laban mata duit Brunei besai deh maya nya berapa ngagai seribu tiga ribu lebih enda so keyboard nya dua ribu setengah. Chukup. So bisi lebih lima ratus agi kena makai ngirup nah. Enda pun chukup gaga. Asai ke bulih nama bulih entan beli beli beli keyboard nya. Keyboard ke dingin ati enta deh. Ha sebara beli keyboard nya aku meda ke deh aku meli gitar. Ah nyer gitar ah. Ha enda sik bisi gitar gitar amat. Ha tu. Tu. Bisi nempat aku awak ke nyadi peransang nyadi ka kendang eh. Gitar keterubah dibeli ibu. Ya tu ya tu. Oh. Gitar tu uh, Suzuki ni.
Uh, udah gapu. Gitar tu rega ya seratus enam puluh ringgit. Tom Suzuki. Harga ya suba. Harga ya suba seratus enam puluh ringgit. Oh, Depere okay. apa aku seratus enam puluh ringgit ni tadi. Dibayar aku eh, lapan puluh ringgit. Lapan puluh ringgit aku ngutang hari kaban. Oh, okey.
Sanggup beruntang tegal beli getah. Gegar atuk tak deh. Ah, ketegal tok sebedau aku beli kibon nya. Duit beri apai aku nganti uh, pulai ke ngai matap semina RM200 aja. Hmm. Duit RM200 lapan puluh ringgit kena beli gitar, tinggal berapa? Seratus dua puluh ringgit dah. Ya, ya, ya. Seratus dua puluh ringgit nya satu semester bermatap. Aku. Sanggup belapar. Gara-gara meli. Gara-gara meli gitar tu aku. Nya aku tu disimpan aku. Uh, udah lama dia meda. Aku sibu suba sampai dia tu aku agi nyimpan tu. Nama aku buah. Uh, tu nyadi ke kenangan uh, nama nya uh, peransang kita da peda kita dudi hari ila deh. Kira inspirasi lah nya tadi. Inspirasi ya. Uh, kira ketu yang pun ya. Cerita aku.
Cerita aku pengidup aku di dalam dunia seni. Keyboard udah jait agi disimpan aku di rumah ku din. Agi meruan tulis A, B, C chord agi disimpan Roland agi disimpan aku. Tu pan agi disimpan aku nyadi kaban aku endur aku minjau nya sebab udah ga bayar. Enda lama aku berutang nya laban nya pupu bayar pupu puput janji bisi gitar nya aku madah. Ngantik ku nak nyadi penyanyi enda nama nya enda nyadi penyanyi gila
Abang rugi nya nama nya pengeransing ati ka nyadi penyanyi cukup tinggi betul cukup tinggi betul betul betul nya dah penyedi dia tu ya ya so cerita nya tadi betul betul menginspirasikan aku enggau mega kita bukai ke meda so kita meda baka ni uh, Munyi ku Indon tadi, kesuksesan Chigui Malala diatu ba dunya industri muzik kitai nya. Ya, ari-ari baruh. Then sebedau nya, sebedau aku meli guitar, sebedau aku meli keyboard kena ngempu, bisi menyadi ku niang menyadi aku lah. Liban nama iya. Iya enda sigi orang minat dalam muzik ga. Kaset iya mayuh ah. Beli iya keyboard, lebih kurang keyboard begetok lah. Keyboard nya tu ba, ah, controller.
Ok tu controller eh ke nya suba ke deh beli ai nya suba ko ko lebih kurang masa tu min nya bisi la munyi nya meh kena ku ngena bateri ah ngena bateri ai nyadi keyboard nya nadai agi la tu manah tu ah tu tu controller tu kena kena tu nya siga manah tu tan ke ku ku nya tadi keyboard ke beli meh adi ku nya suba ah lebih kurang masa tu ah ngena bateri nya ngena bateri nya terus aku belajar main keyboard la Enda pergi ku ke sekula belajar ngagai kaban ngan baka sida sapa iya sida Frederick sida Umbih kaban ku ba mata ba ba sekula suba ba Kolej Abdillah deh sida inya pen ngajar ku main gitar diatu aaa nadai ga ku pandai main gitar sepina ku nemu nemu lah nemu basic iya keyboard pun maka nya nemu kod dia deh aaa nemu basic iya maka nya lah cerita iya ok cikgu alright banyak agi cerita tapi rindu ninga nya aaa ku rasa aaa asai ga ku cikgu sebedau tu. Udah kala kini orang interview nuan baka tu. Ah bra. Oh tu keterubah iya lah. Hmm, bisi lah interview tapi yang aku eh, di interview orang nyata itu ditulis orang di dalam arti kemana dah? Di dalam Mekah sida ah, dalam majalah pagi hari, hmm. di dalam hmm. surat kabar jadi hmm. uh, manis ya nadai laba kita tak tadi enak oleh ya, ya, ya. mampai ya, ke ya, ya, jenaka ya, ya. jadi ada tu. Ya, ya, ya. Ah, ngan kita cuma jago kita isi aja.
Ah, kita nulis tadi orang imajinasi lah mungkin gaya. Tang ngeto live ngena video au re. Tapi chara ba geto bagi aku lebih manah agi laban utai ke enda sempat ditusi ke nuan menjalai suba yeah, yeah. ulih situsi ke nuan ari video begitu laban yeah, begitu nadai ditatak uh, nadai limit pengelama yeah. so semua ulih dipansut ke cikgu magang magang yeah. kena ya okey yeah. tujuan video tu tadi kena menginspirasikan uh, nembiak rebak baru ke kami tu Aku nama kebah aku milih Cikgu Malala laban aku nemu aku uhh interview iya uhh masu aku tu tadi kena bekunsi cerita pengalaman ari pada iya baruh sampai ke iya diatu nyadi orang ke paling tinggi dalam contoh aku contoh ba kenya tadi. So nih nemu orang kita ke meda video tu uhh ulih belajar ari pengalaman cikgu tu tadi. Okey. Soalan ke lapan. Peminat deka nemu cikgu. Inspirasi Cikgu Iman Lala tu selalu bulih idea ngaga leka lagu ti chukup iya engkeman ba ati enggau nyamai amai didinga semua leka lagu didinga bala peninga, peminat lagu-lagu PPP. Idea nya datai ari ni enggau baka ni chara cikgu ngasuh utai nya halus? Ok.
Enti baka leka lagu aku selalu ngambi ari pengidup ti amai meh nyadi. Baka aku chunto Danyu Isu Gak Lama nya mayuh serita ti amai meh nyadi.
Mayuh lagu-lagu da tulis ku ngagai sida Heli, sida Tudy, sida Wendy enggau orang lagu Kompu nya sigi serita ti amai nyadi ba pengidup ku empu. That is leka iya lah. Enti baka iya empu tiun. Music unit mih min ah. Enti seba aku tu tadi lama amat enda ngaga lagu ah. Lama amat enda ngaga lagu. Enda ai lama asal dua minggu meh kenyah kira lama nya ba aku dah. Aku lalu tinduk bemimpi. Tinduk aku bemimpi meda orang belagu tauka meda orang konsert tauka ninga radio meh kinya iya empu melodi nya. Manah amat dinga aku. Nganti aku meda rekonsert orang bemanjung semua. Wah. Aku meda orang belagu. Nyadi lagu nya tadi keringat aku impi melodi indai. La mimpi aku nya tadi aku. Orang nya tadi aku lalu ngerekod iya. Nganti bila tu aku nguna ngerekod ngan telefon. Nyadi reti jaku aku tu tadi mayuh lagu tu tadi nan sigi. Ari nama nya uhh ari mimpi aku empu tauka ari pengeladi aku empu laban uhh utai nya tadi uhh kati ku madah kurang ari untak kitai dah datai tiba tiba uhh kreativiti kitai ari untak tadi angka untak tu tadi enda sigi bisi satu pemeri ari petara uhh melodi nya enda sigu bisi dia tinggal mansutka da jadi sebedau nya pansut nya tadi uhh. Utai nya nyu nyadi pansut ari mimpi. Ari mimpi. Ari mimpi.
Ari kia dulu masuk. Kena kena ngemantup ke nama utai ke bemaie di dalam untak kitai. Ya. Utai nya pansut ari mimpi. Um maka nya ku nya tadi. Okay. Nyadi utai nya tadi um bisi unit mimit um ba aku la laban um maioh kitai tu tadi nguji belajar ka ngaga lagu, belajar ulih kitai belajar ka ngaga lagu ngaga bisi teknik aja. Laban aku bisi belajar ga pasal teknik-teknik mega ikan teknik ngaga tune ngaga leka lagu tang nyau tadi basic iya asas iya ne segi ari pengelandik diri empu ke nya pengelandik diberi petara lah senang cerita nya iya so leka lagu nya tadi adakah cikgu tu tadi bisi sebedau cikgu Mai dalam leka baris lagu nya, adakah cikgu bisi majik dulu dalam kamus Iban? Oh, mayuh.
Semua leka lagu aku enda sigi begunaka laban aku aku mandangka kitak lagu-lagu kamus ti selalu diguna aku. Okey. Mayuh macham kamus. Kitak chukup untung amat malam tu laban semua jaku-jaku cikgu tu bisi bukti. Oh, oh ulih.
Nyadi tu sekeda kamus ti dikena aku. Chunto mayuh. Mayuh orang nanya aku pasal bup tu tang aku bera sempat lah madah sida iya. Tu siti bup serba reti. Rega tu mayuh bisi berapa rega tu seratus empat puluh ringgit.
Oh bisi Ah. jua orang betunai. Bisi ah, ah, batun juga. Jadi tu di kamus kena aku tata bahasa Melayu tu Iban, Melayu, Iban.
kaban aku ngaga tu Cikgu Heri Sumbar. Ha. Ah, okey tu. Okey. Kamus ga tu kamus cerita dia Anthony Richard. Kamus ga ah, tu ah, Jaku Jaku Dalam. Dalam.
Nya mayuh agi bukai la baka tu leka main iban mayuh da pantun bisi dia ngatik da meda kin lah novel bisi da meda apa da semua iya deh aaa novel mayuh entelah bisi timang bisi leka leka nama tu leka biau ka semua bisi magang magang nya dia aaa tu lah utai kena aku ngaga lagu pantun ti meda. Iyo, utai utai ke lama-lama ke tu utai ke pedih meh digiga kemari tu. Baka ni nang bulih ati tu suba cikgu? Aa bendar aku ngiga tu kia kia nya ku mesti ngagai kedai bup meh meda eh dijalai jaku Iban dayak Iban murni pantun. Pantun Iban. Aa pantun Iban.
Ooh. Utai tu nganti deh nentu minat iga aa nama nya aa nentu rindu deh macha iya. Renung. Pelian mega. Nai ne.
Sampi ri mega. Sampi enggau biau.
Ah. Bisi mega magang. Jaku Iban magang tu. Jaku Iban magang.
Nah, aku ne. Ah, nya kebuah kita tu tadi. Ah. Orang meda, eh ngaga lagu nyamai. Okey, gaga lah. Ke menda ne? Kini lagu dah gaga deh. Jadi nanti orang meda nyamai ngaga lagu. Nya ke ku. Ngeno sida iya, enti kita komen tang enti kita enda kala ngaga siti lagu pan ukai ku nengah nengah jaku kita lah. Enti kita komen aku madah metu metu tune lagu leka lagu uhh kita tu nemu agi ari aku, aku ngasuh dek kerja enggau aku. Aku ngasuh dek ngaga lagu ke aku, aku ngaji dek. Murih. Ya. Tang ante orang tu, eh jai buka tu, jai buka tu. Madah te jai aja. Tang iya enda kala nemu, enda kala ngaga. Kadang-kadang kami tu ngaga lagu ah. Nyu puas belunjak ke siti tema. Tukar tema tu, tukar tema tu, tukar tema tu. Tukar tema tu kadang-kadang lagu tu enggai di dinga iya. Nya aja ja lagu segapa ku iya. Iya ke batang kami tu tadi udah nguji. Macham-macham tema lagu, macham-macham rentak lagu maka ke lagu meh Lynn ito aku nyebut tajuk iya viral. Bedau bisi ga orang nyebut tajuk iya viral, tajuk lagu viral. Aa nyadi dalam media sosial diatu mayuh ti viral, viral, viral tu ku nya deh. Aa nyadi utai nya tadi siti penyelai nyadi ku orang emm nama ngaga laka lagu Sarawak Sapa ku orang. Tang ah. Enti kitai dalam situasi baka kami tu as a author di pedeh pala nama utai ke manah ulih narit ati orang. Laban lagu udah da gaga aku diatu bisi tiga ratus lebih lagu. Aaa peda di dalam channel PEP diatu bisi aku upload lapan ratus lebih lagu dia. Ooh.
Gaga mung bunya. Ukai gaga ko semua lah, gaga semua bala penyanyi Kristian. Monica Allen sida, Masterpiece, mayuh penyanyi bukai lah, komposer bukai sida, Walter Intau, tang majoriti lagu dia enda sigi digaga aku lah.
Aa ni boh ko nyebut kita meda tu. Beratus aja lagu. Ngai nyadi dia nyebut tema cinta, cinta putus cinta, di ka ngiga tema bukai. Oh tukar mood. Tukar aa nya lah tema iya tu ari, nyadi nya ko madah enti dia madah oh nya iya iya ka. Ukai ti ngaga ko ku

Oh lega sih. Nyonya ah.
Empu Tua.
Lagu nya digaga Monica Allen, lagu okay. dikeluarka aku ke batang lagu nya lama udah. Okay. Tang aku agi ngiga sapa orang uh, vokal ti keman patut patut mai ah. Ya, as a producer aku mesti uh, milih vokalis ti keman mai lagu ke muka nya. Aku enda tau meri sengah sengapa hmm. lengai ke ayam empu enda datai eh. Walaupun lagu nya manah, ya. lagu lagu nya manah ditusun digaga Monica Allen, tang hmm. enti salah